Lumba. Hmm? Eti sesie ankasa a yɛrekasa yi deɛ, hmm. ɛyɛ mo Lumba abusua people sɛ wɔfa mu a maame ne ade no. Hmm. Sɛ yɛka sɛ obi mmɛyɛ kuna sɛ Lumba yɛyɛ na ayie no a, wɔn na mopɛ sɛ wɔbɛyɛ kuna. Oo oh, sɛde adeɛ wɔ no na ɔdie. Sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi ebiara ne sɛ ɔne mi di nkɔmɔ a mesi mi akosi ayi saa ayi odo buroni no wodɛ bisa ne sɛ ɔne mi. Sɛ ohun mi foto koraa o o o nhome. Aha yɛ bere akwadwo mi di ahwɛfoɔ mehyɛ mo bɔ. sɛ sɛdeɛ mɛtumi ne Ɔfaya Apoku atwetwe nkɔmmɔ na sɛdeɛ mpanyinfoɔ bu bɛ sɛ sɛbi Kakum yɛgye ne kwaku anum no yɛ so yɛhu deɛ wɔm. Ɔfa mpakyɛ apom bɔkɔɔ. Bɔkɔɔ!
Wo so ɛ? Nyame adom ɔfa. Daase.
Ahoɔden wɔ hɔ.
Right. Ahoɔden wɔ hɔ paa.
Ɔfa, mm-hmm. wei deɛ ne nyinaa nkɔmmena nkɔmmena yɛ sɛbi wɔ faase ne mpɔn a watɔ fam. Yeah. Firi berɛ a wɔtɔɔ fam, akɔyɛ srɛ ne abasa, yɛatwe ne saa na ɛba abɛdu ayie deeti. Yeah. Ɔfa, sɛ wohu deɛ ɛkɔ yi a, ɔfa, wo a woyɛ ɔfa nimpɔn no a wɔ ɔfa ase da fam, ɔfa deɛ na ɛyɛ wo? Medanse pii. Mpakyɛw pii meka asɛm wei, ma obiara nyema no nsi bɔne. Obi koraa bɛtumi adi m'atɛm ba me deɛ nɔkorɛ ne mɛka obi koraa bɛfiti ayɛ sɛ ɔfa no korɔ bae n'ani agye ɔmfiri hmm. ayitoma me nua baa na ɛyare ne fie na metie yi ɛna mbɛhwɛɛ no ɛyɛ maame georgina ɛyɛ maame georgina ɔno na medi n'akyie yɛ mmienu na aka ɛnam so ɔyare nti no mefa nsɛ sesei me nko a na mayɛ dɛn mhm. maka asɛ me baa yi yareɛ ɔyareɛ abusua panin mu sa no ase ɔmmɛhwɛ ne da Ɔmmu so ɔyare. Ɔno nso ɔna ɛdi Lumba maame adeɛ. Amfa nsɛ ɔna na ne ba no Lumba because ɔna ɛdi Lumba maame akyi. Ɛna me nso so medi n'akyi. Mm. Yɛfrɛ ne sister Georgina. Mm. A yɛ ne din ne Georgina Gyamfi. Ah, Lumba de ne bɔɔ nyom. Afia Gyamfi a Georgina Gyamfi nie. Ɛhɛn. Ah. Na deɛ me medi kan ka no. Mm-hmm. Hwɛ na obi anka sɛ memfrɛ yi tuma na m'ani agye. Mm. M'ani agye o, m'ani nyiye wɔ me tirim. Mm. Eti no m'ani abere a mete ha. Mm. M'ani abere paa, mebɛhwɛ yɛ no nti na memfrɛ yi tuma. Mm. Na yie nde kyene deɛ, sɛ meka sɛ mɛpene a, na meboa. Mm. Mempene nnɛ, ɛmpene akyina. Even koraa Nyankopɔn, Nyankopɔn korɔ ofiri soro yi. Mm. Sɛ ɔba bɛka kyerɛ me sɛ mempene a, mempene kyerɛ sɛ. Mm-hmm. Adeɛ no, wayɛ firi tete. Okay. Yɛkɔ nkran no, wɔhyɛ aseɛ. Mm. Ɛna ɔtete yɛn mu. Ade baako a mede huu sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ntetemu ne sɛ, yɛkɔɔ Nkran no, okunafoɔ no frɛɛ no kaa asɛm guu n'asom. Ɛma wɔn kɔɔ okunafoɔ no hɔ. Mekɔ bi ɔyɛ nsɛ nipa no dɔɔso nti menteme menteme. Ɛyɛ Presla asɛm na wɔkɔ. Ɛyɛ Presla asɛm na meka.
Okay. Yɛkɔ Nkran before sɛ yɛkɔdi na awɔtwe da no. Yɛkɔhyia wɔ Nkran ansa na yɛkɔdi na awɔtwe da no. Okunafoɔ no ka asɛm gu n'asom ɛyɛ Presla no. Mm. Ɛna wɔn kɔɔ ne hɔ. Wɔn kɔ ne hall a wɔhu sɛ meba biara na ɔsi o oh, mento me bo ma me mma bi. Ɛyɛ abusuapɛni. Ɛyɛ abusuapɛni.
Ɛna menim sɛ ebi a wɔn di ka sɛ mi wie a wɔn bɛfrɛ mi. Wɔn ka asɛm wie yɛn no wɔn amfrɛ mi. Me nso mintumi mfɔɔ so. Dabi dabi dabi. Wɔn kɔhwɛ adeɛ no. Mɛka sɛ adeɛ no. Sɛbi. Wɔn kɔhwɛ no.
Na nka wɔ sɛ meka ho na wɔn ne me kɔ. Yes. Wɔn bɔ me fa so.
Ɔmo ko hwɛɛ mu no. Ɔmo kɔ yɛɛ mu no ɔmo bɔ me faa so ɔmo anka ankyerɛ me kosi sɛ ɔmo kɔ hwɛ baaɛ na ɔmo kaa me sɛ kwadwo da hɔ kwadwo da hɔ. Ah. Wate aseɛ? Eti ɛhɔ no mampa mampa an an anyɛ sɛdeɛ ɛmu Wa deɛ fa no sɛbisɛbi me asɛbisɛbi koraa no o. sɛbisɛbi saa nneɛma nneɛma no ɛm na no hɔ a na metie nti a na mempɛ. Mehwɛ a na awɔsie bi Awɔsie agu agu me me. ne sɛbisɛbi mayare. Ɛnso so na ɛyɛ me wɔ faase nti na mpɛ sɛ Wode nso ɔmo akɔ bɔ koduro pɛ sɛ ɛɛ nka mpɛ sɛ wokɔ. mekɔhwɛ.
Na manka saa asɛm wei nyinaa ankyerɛ wɔn. ansa na wɔn kɔhwɛ wɔn kɔhwɛ wɔn kɔhwɛ ba ansa na wɔn ka sɛ wɔn akɔhwɛ hmm. ɛyɛ mi ya paa. wọn a sɛbi wọn nua baaba ɛda fam no. really sɛ mi yɛ ɔbaa mi ba no no. wa de aseɛ wɔn kɔhwɛ ba yɛ maa mpɛ mua na wɔn nim adeɛ kyi nsɛ nka nwummerɛ no a na nka ebi ɛkɔda hotel mhm. na nka adeɛ kyi a wɔn si ɛbɛkɔ mpanimfoɔ ne mpanimfoɔ no hɔ na yɛde ato ayɛ yi so. a ne nwummerɛ no a yɛfiri kunafoɔ no hɔ no mhm. ɛna wɔn de me tena kaa mu sɛ. me mmerɛ kumase ah. na nka meyɛ panyin nwura wu sɛ ɔmo sɛ adɛn na mo de ma tena kaa mu asɛm sɛ ba hotel na ɔmo kɔ buku yɛ no mhm. na mi nso ɔmo de ɔmo bɔtɔm sika na ɛyɛ dɛ ɛtua not knowing sɛ na ɔmo kɔda hotel hɔ na ɔmo agye sika na afiri futuo no mu. Ah, nti ɛno na ma ɔmo kɔ yi saa sika bɛyɛ two hundred and eighty million. wọ́n deɛ mi kan ba okay ɛnyɛ nnuro hɔ yɛ nnuro okay. ɛhɛn nti mi firi hɔ a mi ba Kumasi no ɛna ɔfɔm saa kɔmɛtii no. ɛwɔ wɔ akyi ɛyɛ ɛwɔ m'akyi. so ɔho eti ɛhɔ no nso maa mpɛ mua yɛn nyinaa bɛ hyɛ kuma ase a yɛ kɔɔ tumfo hɔ na meka ho wɔn di bɛyɛ na awɔtwe bɛyɛ mmiɛnsa wɔ nkran hɔ hmm. na ɔde nkorɔfoɔ bi a sɛbsɛbi yɛyɛ abusua mhm. ɛna ebi nso nyɛ abusua mhm. obi ti sɛ ɔnabo kɔlensa mankwaa ne ayi nti akyire yɛ a yɛhu biribi asaa no yɛyɛ ntotoyɛ sɛ after all. yɛbɛdi yɛbɛgu eh, saa kɔmɛtii no mm. saa kɔmɛtii no wɔn yɛn sɛ yɛnkɔ fie mhm. na yɛnkɔgu no ne ade na yɛnkɔ siesie date na wɔn de maa yɛ ma nhyia ne mhm. on the thirteenth thirteenth no ne on the sixth previously ɛna twe ba thirteenth nti thirteenth no. ɛsɛm sɛ de nana kantankrankyi mhm. baafo kantankrankyi na ɛbɛhyɛ mhm. date no sɛ on the mhm. thirteenth yɛnkɔ na yɛnkɔ dwene ho. sɛ biribiara yɛ okay mama biribiara yɛ okay ama yɛn a ɛti ne yɛ suggestion na wɔde maa mo okay ɔde maa yɛn ti yɛ mɛ biara yɛ fi yɛ hu yɛ ani sɛ abusua panyin ɛne sɛbsɛbi wɔn a mi mpɛ sɛ mɛ bu wɔn ni akɔ sisi bee bɔɔl. yɛyɛ ho biribi a ɛnyɛ yie mm. wɔn asisi baseball no awie mm. ba yɛn nso so yɛde ati asɛbisɛbi nka ɔne yɛ hyiaeɛ a mhm. nka yɛde bɛtwerɛ anim sɛ on the fourteenth of march no ɛna wɔ sɛ nka yɛn nso so yɛpɛ no apene so ama yɛ because sɛbisɛbi yɛn nyinaa yɛ abusuafoɔ deɛ mhm. but ɛkwa yɛ da hɔ kutuu ewie de firi bi na kɔ wie bi. Very good.
Ɛna mekɔka wɔn sɛ wɔfa yɛ poku. Wotete abusua mu, abusua kan ne adeɛ na obi didi m'atɛm sɛ makɔka sɛ abusua kan ne kankankan hmm. matɛ nsuo taa ponkyɛni a ɔgye wɔ. Ɔfa biara ne sɛ woka sɛ maame Georgina ɛyare eh, a bɛsi ɛnɛ abusua panyin ɛm yɛ sɛ ɔba abɛhwɛ mpo. Sɛ ofii sɛ meboa a ɔno amra. Hmm. Ɔmɛka sɛ meboa. Mebɛ mahu maame sɛ ne ho mfa no. Ɔmɛhwɛ ne da a sɛ maame nya kwan akasa a ɔbɛka ɔmɛhwɛ ne da wɔn sii ha na mmerɛ bi a ɔyɛɛ saa deɛ no yɛn yɛayɛ kɔɔ sɛbsɛbe yɛkɔɔ ne nkyɛn ɛma maame koraa de too n'anim sɛ adeɛ a wayɛ no ɛntwa yie nti wɔhuu sɛ afei wayɛ biribi ɛwɔ hɔ no ɛhɔ na ɔtwee fon na ɔfrɛ maame na ɔbisa ansɛ ne ho te sɛe ɛno koraa bisa maame so asi ha ɔnsii ha ɔsomaa sɛkɛtrɛ bi Me ara me sista no a ɔdi m'akyi no, na ama ne ba bi na ɛbɛhwɛɛ no. Nso ɔno koraa baeɛ no, wanka sɛ abusua panin na ɛsomaa no sɛ ɔmmra ha. Akyire na sɛ sɛ bi abusuafoɔ bi baa ha a wɔbɛhwɛɛ no. Ɔno koraa mpo nnipa a wɔbaa ha koraa mmerewa bi ɛna wɔn bɔ mmɔden a wɔn hwɛ na wɔn abusua panyin asɛm sɛ wɔn yɛ wɔn bɛɛbu no kofi wusu n'ankasa ntumi fa ne nan si ha sɛ me so ɔboa a me si me so ɔsi me boa a ɔno ama because sɛ wosi abusua panyin na sɛ sɛbi o nka lumba maame paa ni o wɔni o ɔna ni na deɛ n'adɛ ti na ne ho nfa no na nka wontumi ma mɛ hwɛ no ɔdi wɔn nyinaa nkɔtɔ so ɔho wɔ akɔ sisi bee bɔɔl sɛ ɔyɛ di ɔni ɛni ɔni thirteen na yi a wɔyɛ no three weeks sɛ sɛ ɛni bɛɛ two weeks koraa na ɛkyina na awɔtwe ɛkyina na awɔtwe.
Na sɛbsɛbe nnipa no ɔyɛ anomaa koraa no a sɛbsɛbe yɛkɔɔ manhyia no a yɛnyɛ de asɛm too wɔn anim sɛ yɛnyɛ pɛ sɛ yɛyɛ optosi a wɔn maa kwan sɛ yɛnkɔyɛ optosi no na ɛne yɛn mmara ne date no a sɛbsɛbe wahyɛ no sɛbsɛbe ɛne yɛn yɛ bobo na yɛn nso yɛ wu date a ɛbɛboa wabu ani agu so akɔ sɛ bebɔ na sɛ sɛ wowɔ sɛbsɛbe asase koraa sɛbsɛb wosie lumba no koraa yɛnhu yɛmfa yɛn ani nhu asase no mm. because mekasa a mekasa sɛbsɛb deɛ meteyɛ no sɛ yɛne paako so hene mhm. ɛyɛ aka hɔ nso so na sɛbsɛb nka ɛbɛtumi akɔsie yɛde hyeɛ no mm. wone ne yɛ aka wonkɔ odwa ato anyɛ biribi ɛde asase na wode de lumba ɛkɔto soɔ woni asase ayɛ aka deɛ anka wodidi apɔtɔ wiam didi apɔtɔ wiam saa na ɛteɛ ɛnti mm. ɛyɛ dɛ tiri metia no ne tiatiaa ne sɛ dɛ tiri deɛ me me wɔ fa yɛ apɔgu a metia no Me ne me me abusua kakra no a wɔn mu yɛ sɛ yɛn no yɛn yɛyɛ abusua kankankan na wɔn didi atɛm no yɛn mpene so nɛ mpene so akyina so wɔyɛ yie no a wɔyɛ yie no a yɛn yɛn a yɛn sɛbsɛbe sɛbsɛbsɛbe ade si yɛ na hmm. yɛ yɛn nkɔ yie na ase yɛbɛ po adeɛ na ayɛ dɛn ama no ayɛ na yie. ɔfɛ bi bɛka sɛ mo ama a ɛnsɛ hwee ɛɛ sɛbi o efunu bɛyɛ dɛ nkɔ amena mu nti ɛni ɔno bɛhwɛ na wayɛ nti mo pa mu ngya.
efunu kɔ amena mu a. Hmm. yɛsi yɛ nkɔ mhm. efunu no ara nso so ɔno nso so wɔ hɔ a so ɔno nso so mhm. behu sɛdeɛ ɛyɛ no asante amammerɛ ne amaneɛ no ɛteɛ no efunu no ara nso so behu so anyɛ ne yie mm. tɔɔte ase yɛ ah, nti yɛn nso so yɛasɛm a yɛpɛ so yɛ kan no ɔfa na ɛbɛ ase no ɔfa kan no ɔnkɔ yɛ yie no ɛbɛ ase no mo asan ɛde akɔ te sɛ ebi a nana san man hene anaasɛ obi wɔ sɛ boo nsɛm na yɛbɛtena ase kan yɛ no still naa no kofi nsuo abu n'ani agu so. Mm. ɛyɛ abusuapanyin nti eh, ebi a yɛnhwɛ kwan bɛfa so de yi ato yie. ɛhɔ deɛ ɛhɔ deɛ nka mɛka sɛ ebi a yɛnya abotire kakra wɔ ho mhm. because yɛakɔ mhm. ama wɔn aka kyerɛ sɛ yɛnkɔ mm. na na last time yɛkɔɔe mm. yɛkɔɔe mhm. yɛde lɛta kɔmaa saama saana hene no yaana mi hu nanama saama saama yɛde lɛta kɔmaa no mm. ɔka kyerɛ no sɛ ɔkɔ aburukyire na ɔbɛba twenty nine. nti twenty ninth no me deɛ manya ho saa hmm. ta no matu kwan okay nti manya ho ankɔ baayam sɛ mewɔ fa ase bere mpɔmaa no mhm. wakɔ mhm. because nansɛ mi hu no ɔbara mhm. sɛ wɔn kɔ ɛyi eh, sɛbsɛbi ɛyi eh, nsimabaa eh, hɔ okay ɛhɛn baayɛ hɔ no deɛ mi nya results biara hmm. baasɛ nkɛ results aba asɛ nkɛ wei mi nyinaa yɛ nsi because wɔn awi ataase sɛ ɔbɛyɛ yie hmm. nso mi nti ehwɛ ɛwɔ akyiri. na ɔfa bi bɛka sɛ ɛɛ wɔfa ase no sɛbi wɔn ni di nkɔmɔ. ɛwɔ amanaman meka lumba ansa na wɔfiri mu ah. ɔfa mmerɛ bi ɛbae ma ne ka kyerɛ sɛ ɔfa mekɔ akɔware ababaawa bi a ɛfrɛ no pɛrɛ sɛ ɔka bi saa kyerɛ never all allow so from so fiti so ma ɔmmɔ biribi saa ma nneɛma nkyerɛ me nti na ɔme koraa no ɛbaa saa no ɔmo busaa me sɛ menim saa pɛrɛsila no meka ne pɛn sɛ meni no meka ne pɛn sɛ meni no ɛna last time before sɛ yɛbɛdi na ɔtwe da no mekɔ mhm. nkran mhm. na ɔayɛ aggressive mekyia no no ɔnim ɛnam so ɔnim mi na ɔnim nhome okay ɛyi koraa no ɛduru e, mmerɛ bi a wɔn yɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛn nkɔ e, mhm. hall hɔ na sɛb sɛbi wɔn nyɛ yi kan na mekɔ yɛn no koraa na mepɛ sɛ Prisla maame no ɔhu me because na Prisla n'ankasa deɛ no ɔayɛ aggressive okay eti mi mi mi introduction kyerɛ Prisla maame sɛ me. Me ne Lumba wɔfa Wɔfa. a wɔde me bɔɔ nnwom. Yɛfa yɛ apoku. Na m'akonta yɛ ɛɛ Brempɔmaa no mpapa. Mhm. Na ne foto da ahwehwɛ mu. Enti meyɛɛ no sɛ maame ma me kwan na mentwa foto wei. A a esi hɔ hɔ. Ɛsii hɔɔl hɔ. Okay. Maame no buu m'anikyire.
Ɛyɛ nom ɛyɛ nom. Ɛ ɛ yi. Ɛyɛ Priscilla maame. Odɔ buroni maame no. Odɔ buroni maame.
yɛ ɔho obu m'ani kye nti me nso mede vim mhm. menim sɛ mene me mema akonta no no mhm. nti metwaa picture no metwa wieɛ no na kyerɛ sɛ nhwɛ a wɔhwɛ me na ɛnyɛ mm. papa mm. ɛnea menim sɛ nka nka ɔge me to mu a ɛma metwa na nka bi a meyɛ introduction akyerɛ no already koraa meyɛ introduction kyerɛ no sɛ me ne lumba wɔfa ɛyɛ de mabɔ nnwom meka koraa na nnwom no si so ɛɛbɔ Mm. Nanso maame no bu m'anikye. Nti anikye a ɔbuu me no, nso ɛne sɛ kyɛ sɛ na wɔn ayɛ aggressive.
aggressive. Nti ɛbaa saa me nso me steam mu na metwaa foto no. Manyi me ho adi anyɛ dɛn. Ankyerɛ no. Nti bɛsi ɛnɛ deɛ nyɛ sɛ mewɔ faase no to n'anum sɛ wofa ebia mahu ababaawa bi mepɛ sɛ mekɔ ware no ka me yere nti mommra me yɛnkɔ. Notwithstanding.
Notwithstanding. Menim biribi saa da. Mm. Yes. Menim biribi saa da. Meka sɛ menim biribi saa a mm. na matia mmara. Mennim biribi saa da. Mennim Odobroni, ɔno nso nnim me. Ɔfa yɛnyɛ ne sɛ wodeɛ na wote akwantuom. Ɛyɛ wo maame, eh, wo nua baa Georgina. Wɔne deɛ wɔ Ghana ha. Mhm. Mmerɛ bi baae ma ebia wo nua baa Georgina frɛ wo sɛ, oh, yaw, eh, kwadwo sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔgya no na ababaawa bi wɔ ha na yɛnkɔ nkɔyɛ ne ho adeɛ. Wobɛ, wo nua baa Georgina ka biribi saa kyerɛ wo. Wɔamfrɛ me saa da.
Mm. Ɛnam sɛ wɔn wɔn nso so ammɔ no amanneɛ. Wɔtumi bisa wɔn. Sɛ wɔbɔ no amanneɛ a, wɔn nso so wɔyɛ bɔ apɛni. wɔntumi ntwa nkontompo obiara ni hɔ ɔbɔɔ no amanneɛ saa da so ɔno ɔno nso so sɛbsɛbe ɔnim saa ayi me wɔfa ase no ɔnhyɛ da nim ne fon nɔma enti nka wɔn na ɛwɔ sɛ wɔn frɛ no na nka ɔyɛ awɛ sɛdeɛ ɔbɛtoo no a wɔyare mhm. ne yareɛ no atwɛ o mm. ɛnyɛ nnɛ yareɛ ɛba na ɛkɔ ɛba na ɛkɔ ɛba na ɛkɔ ntumi wɔn ho nyinaa na ɔyare enti nka wɔn sɛ wɔn na ne anidie ma no na wɔn frɛ no na wɔka biribi sei kyerɛ no, wɔamfrɛ no. Basi Lumba koraa de maame yi abɔ nnwom a wɔnnim sɛ ne maame ankasa no no. Wɔn na ɛdi, wɔn na ɛdi ame saa deɛ. Ɔte hɔ yi, wɔn na ɛdi ame saa no a, ɛyɛ me sista panin no. Yeah, ɛyɛ Lumba maame.
Yeah, ɔni ɔdi n'adeɛ. Eti sɛ nka ɔkɔ ware a, sɛ wɔpɛ maame ama no akɔ a, nka maame Georgina Why not? Gyamfi na nka ɛwɔ sɛ ɔbɛfa no.
Yes, sese Lumba ne maame nie mm. ne maame ni mpɔn ni mm. because maame panyin a wɔwɔ wulum ba no oni hɔ mhm. nti oni hɔ deɛ a na wɔyɛ ɔbaa deɛ a sɛ ne maame ne maame hɛɛ na me nso so meyɛ ɔbaa nka me ba no no saa na ɛteɛ batɛ eh, meyɛ bɛrima nti na mewɔ faase no no mm. ɛno no ɔfa bi nka sɛ eh, maame akosua sɛ wa yɛsi yɛ ogya a mewɔ faase no agyegye mu wamoa no wɔyare a na ɔsesa no bɛgu ghana sɛ kwadwo kɔ na me nso mentena ha nhwɛ me ma ɔfa sɛ wotii sɛ mesi a wofa ne sɛn mengye nni sɛ yɛ nokorɛ akɔhyia sɛ wɔ a mennim no no mm. even ɛnam akɔhyia sɛ wɔ aso nti koraa na mekɔɔ m'aborɔkyiri ɔntumi nyɛ saa da enti ɛhɔ deɛ yɛmfa hu sɛ last time yɛkɔkɔ wɔm kan ne nyinaa wɔm bɔgu akɔhyia sɛ wɔ anyɛ saa nnipa bɔne no ɔntumi nyɛ saa nipa bɔnesɛm no deɛ mi menim ne sɛ mm. according to akosua abrempɔmaa no mm. yɛse na akosua sɛ wɔa na ɔba kɔ a ne latest mmaeɛ kora ɔba ɛne 2018 mm. nti obi a ɔbɛka sɛ ɔgyaa na gyegye mu wɔto na gyegye mu no deɛ me ne ne nyɛ adwene akosua sɛ wɔ a menim no no mm-hmm. wɔntumi nyɛ saa da ɛsɛ nka lumba no koraa ntumi nyina stage mhm. ɛnka sɛ akosi asɛ wa ama me yira ma ti sika wa no ma ti sika mhm. awa no mhm. ntumi nyɛ me saa bɔnni ɔdeɛ na nkurɔfoɔ si akosua sɛ waa na poison no. ɛyɛ twenty twenty four yɛ a october yɛ no nti ɔno ɛdum ba no koraa wɔdi akosua sɛ waa no ho adanseɛ na wobɛhwɛ mu soso a ɛnwuma a wato nyinaa akosua sɛ waa di nko a ɔde ma bɔ nnwom ɔde ma bɔ nnwom bɛmpire no akosua sɛ waa na ɔsɛbsɛ bi wɔdi akote wɔ ne nnwom ne nnwom bi a ɔbɛtuo bi a ɛkyerɛ sɛ akosua sɛ waa nyɛ nipa bɔne mea nso so menim sɛ akosua sɛ waa ɔnyɛ nipa bɔne Edi nea ɛnte na ano ne kasa no. Na wiase nso obi ntew ano ne kasa ne prɛprɛprɛprɛprɛprɛ. Obi wɔ hɔ a odi fɔ paa nam sɛ onim Na kasa. n'ano ɔdin nti. Ano ɔdin nti na wadi bem. Nanso na onyansa ayɛ dɛn wɔ tirim. Enti wɔn deɛ wɔn di bem, nni bem nkɔ. Mm. Na wɔn mu ayɛ fɔ. deɛ wɔn kama no twa me awoɔ koraa ne sɛ sɛbsɛb wɔn se yɛn yɛn ni sika hmm. nti wɔn sɛbsɛb wɔn na ɛwɔ sika hmm. nti wɔn biribiara ne sɛ sika sika sika hmm. sika i'm telling you. na ɔfa na nka mo na mo wɔ fa ase awuo na sɛ sika di a kwan a nka mbɛfa so ayɛ mo ayie deɛ sɛ nka ɛsɛ baabi a bɛbɛtɔ bi ayɛ mpɔyɛm nti nka kwan a mo bɛfa so ayɛ mo ayie sɛ nka mo bɛfa so ayɛ. ayɛ gu so ayɛ yɛ sɛ yie no bɛtɔ yɛn n'ase deɛ ɛne yɛ sɛbsɛb nyankopɔn ɔboa deɛ ɔboa no ho yes nti yɛn nso yɛbɛnya mmoa but mprempren yi ara deɛ mm. yɛnni anidasoɔ biara mm. enti meka sɛ yi ara sɛbsɛb nkurɔfoɔ ahunu na ayɛ dɛn ɛboa yɛ kakrakra mm-hmm. mm-hmm. wɔn gu so so a wɔboa yɛn mm. ɛdeɛ sɛ biribi atotɔ yie koraa obi wɔ koraa no a sɛbi sɛ wagye ata n'ani ase sɛ yie wei koraa ɔbɛgyina ayɛ mm-hmm. na sɛbsɛbi asɛm de n'asɛm asɛm kɔ yes
ɔfa nti sɛ wohwɛ sɛ dewi a nkurɔfoɔ di maame akosua sɛ wɔatɛm Mo no mo huu da sɛ akosua sɛ wa ɛyɛ maame obe obegyae awareɛ sɛ ma wɔfa ase no sese magya na wareɛ. Menye nni menye nni saa da from so fi to so man akosua sɛ wa ntumi nyɛ saa sɛ biribi saa koraa baeɛ a na ebi a ɔde sɛbi sɛbi sɛ yɛn nyinaa yɛaware mm -hmm. wotumi wotumi me wife me ne ne tue mm. dabi wɔ yɛtumi ko ɛnso so that very day na ne asan ayɛ dɛ abom abom bibi wɔ hɔ a na meyɛ a na ɔmpɛ ɔyɛ nipa ne so meyɛ nipa ɛti bibi saa ba koraa no a akɔsi asɛ wɔnwe ntaa so sɛ ɔbɛgyae lumba sɛ ɔte aseɛ mhm. ɛnyɛ nɔkorɛ sɛ mmom wɔ faase fostina sɛ ampa wɔde nsa ba o fosti deɛ wo deɛ fara asɛm no to nkyɛn fara asɛm no to nkyɛn koraa ne sɛ ɔhwɛ ne nneyɛɛ koraa wobɛhu no mm. sɛdeɛ ɔsi ti akwadaa ketewa koraa awɔ ne nnɛ koraa bɛhu deɛ ɔyɛ ase na ɔte aseɛ sɛbisɛbi obi a wo sɛbisɛbi wo wagye wabusua hɔ a mm. wo no sɛbisɛbi wafiri mu prɛko pɛ ɛkɔ ɛkɔ nipa korɔ no nso so a wo ne no ayɛ one no mmerɛ mm. bi duru yɛ a na wo ne no nyɛ one mm-hmm. ɛyɛ dɛn na wotwa u turn mm. nti ɔno deɛ ɛndeɛ ɛmfa nto nkyɛn ɔmmɛtake me wow
ayɛ asɛm o aha yɛ bra kwadwo media me ne ɔfa yɛ apoku ɛna ɛbɔ nkɔmɔ na ayɛ sɛ nsɛm no mo pɛ sɛ mo te bebree ɛno ti na ma mo atutu anamɔ aba na ɔfa ɛti hmm? sɛ sie ankasa a yɛ kɛsɛ deɛ hmm. ɛyɛ mo lumba abusua people sɛ wɔfa mua maame ne ade no hmm. Sɛ yɛka sɛ obi mmɛyɛ kunu a sɛ Lumba yɛyɛ no ayie no a, hwan na mopɛ sɛ ɔbɛyɛ kunu a? Oh, sɛdeɛ adeɛ wɔ no na ɔdie. Sɛbe sɛbe sɛbe sɛbe. Ebia ne sɛ ɔne me di nkɔmmɔ a hmm. mesi me akosi ayi saa ayi ɔdɔ buroni no. Wodɛ hmm. bisa ne sɛ ɔni me. Hmm. Sɛ ɔhu me foto koraa ɔnhu me. Ɔni me.

Ɛnwom no si so mmerɛ a yɛkɔ Nkran nyina, saa nwom no koraa na na wɔn bɔ no kɛseɛ. Na me sɛ nti mo bɔ nwom a sɛbi sɛbi yɛwie obi agyina hɔ a wɔ represent maame yi sɛ ɔno na ɛwoo Lumba. Ɛɛ obi nso so gyina hɔ sɛ Lumba nua no no, obi ah. nso gyina hɔ bɛɛ Lumba no koraa. Ɔfa mo kɔɛ yɛ na ɔmo de bi mu abɛgyina sɛ Lumba maame. I'm telling you the fact yɛde maame bi bɛgyina hɔ ɔsɛ ɔna akyire lumba maame ɛyi lumba deɛ so ɔno ɔno ɔno ɔno ɔso ɔna sɛbsɛb ne ma ne ba ne lumba ɛna baako bi nso so kɔtena fm station wɔ mintumi mmɔdin hmm. ɔso onua bɛrima ne sɛbsɛb lumba lumba no nso so ɔyɛ bɛrima baako pɛ ɔda mmaa no mmienu mu hmm. mhm. ediwe no nyinaa yɛbue ani agu so a na still a mopɛ sɛ kyerɛ sɛ mode dadoa bɔ yɛ tirim ah. yɛmfe ano nkɔpem dan Wokaa hɔ sɛ wɔfa atete abusua mu ne ama tete abusua no mu. Sɛ me tete abusua no mu a, ɛwɔ deɛ nti a ebi a ɛba saa. Mo na wodii kan yɛɛyɛ. Mhm. Me me kan menim sɛ nnɛ wobɛdi m'atam ama nsu abom. Nso nokorɛ na mɛdɛn. Wobɛka.
Ɔfa nti sɛ sɛ deɛ kunafo a mohwɛ anim sɛ ɔbɛba abɛsie wɔ wɔfa ase no, ɛyɛ hwan? Akosua.
sɛɛwa akosi asɛɛwa brakatu ɔno ara na yɛ menim sɛ yɛyɛ ne ho adeɛ wɔ bɔm so mm. na meti mu bie woti mu bie wɔ bɔm so foto ne na mantwa bie mm. meti mu bie ɛma ɔmo kora di kan ɛma me special money sɛ memfa mfa kaa mmra mm. that time kora ne bɔm so na menim hɔ nti meyerae

meyɛ aberanteɛ ɔfa saa na ɛteɛ hmm.
nokorɛ na meka ɛna wokɔe sɛ mewɔ faase ware wɔno ana afrɛ wokɔ gyinaa mu sɛ wɔ faase tutu ntoma di n'akyi tutu ntoma na mhyɛ atare ntoma deɛ mene mfira
ɛtɔ da bi a na adi bi ayɛ ase na asɛm no wɔ hɔ ɛya ɛya ɛya na wɔyɛ mfa bi ma mebɛn ma nyɛ ne dwa yi a sɛbi obi kotwa afoto ɛsɛ ɔfa sɛ ɔfa sɛ tutu ntoma nso mehyɛ ataade wosɛ o shirt minimu ntoma efura nhyɛ mi shirt kama ɛna papa hyii ne ne wɔn a wɔn ka ho ne yɛ wɔn de wɔn twɛ twa afoto kama. oh okay na na dɛntɛm a wɔware maame akosa sɛ ɔna papa hyii kama yes ɛwɔ bɔm so papa hyii wom wow papa hyii wom nti sɛ wote sɛ nkurɔfoɔ edi papa hyii atɛm sɛ wabɛyɛ abusua mata ho na abusua mata ho a na wɔn di n'atɛm ɔfa ɔyɛ abusua mata ho yɛn ya na eyi no papa hyii n'ani yɛ den ɔka nɔkorɛ na ano ate. me nso so sɛbsɛbe ɛba sɛ mekasa a yɛ ana times bi wɔ hɔ a ɛmɛ yie ne hɔ asetena no mefiri nigeria ɛna mekɔɔ no hɔ a ɛnti mekɔdane alatani wɔ nigeria ansa na mekɔ no hɔ a ɛti twii ne ne amanneɛ ne amammerɛ no wobu a nano ate a na ɔka gu me so ɛhɛn but kakra ɛdi hunahuna nkɔla adeɛ menim ɛti na ɔfa hyii deɛ ɔyɛ adeɛ ne yɛyi ne spokesman so ɔnsi anaa mu nti yɛtaa n'akyi ɔkasa a na obi ka sɛ wonyɛ busuani a na ɛyɛ me ya mm. yɛn ya na yɛyi no na ɔno nso so koraa no yɛyi no yɛbɛ mm. ɛnam sɛ yɛbɛyi no koraa na ɔnim sɛ ɔne lumba na atena firi ne nkɔla abere mu mm. ne mmerante bere mu mm-hmm. asɛbo lumba nti ɔsɛ fata sɛ ɔka sɛ lumba ne nnua no no koraa na ɛsɛ fata because yɔnkoɔ bi suo nua suo nua yes ɔfa yɛmfa no sɛ ɛnyɛ hwee mo asɛm date Priscilla yɛ ɔdɔbroni ne n'abusuafoɔ ahyehyɛ adesiedeɛ ne adwadeɛ ne ade sɛ yɛde ba abɛyi ɛyɛ yɛ kunu dwam a anaa adware a ɔfa sɛ na mobɛfa no. Oh, yɛ deɛ nka bɔ mu ne yɛpɛ na asɛm yi nyinaa ne ti a wɔatwa mu a ne sɛ nka abusuapɛne ne yɛ ɔwan a mhm. ɛdeɛ ɛkɔ bɛɛ nyinaa sɛ yɛde kɔ kɔɔto no mhm. kɔɔto na abua ɛnti nka yɛni ho asɛm bi aka mhm. but wofiti prɛko pɛ ɔrɔhye no a wama yɛ kwan ma yɛnyɛ deɛ ɛpɛ sɛ yɛyɛ no No nipa no mba no a wɔwu yɛ no wuo no nsɛm bebree pii akyire mentumi nkeka no wɔ platform yi so okay. sɛb sɛbe ebi sise ebi sise ebi sise nti ɛno no yɛn nso yɛafa ho adwene sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔyɛ autopsy mm. na wɔn yɛ nwie na sɛb sɛbe wosi yɛ ni sika nti wodi mmirika ɛpɛ sɛ ɔkɔyɛ yie na ɛbɛyɛ dɛ na yɛde adwene ama ho Enti ɛyɛ a womfa w'adwene mma yɛn a yɛsɛbsɛbe yɛ bi abusuakan no a mhm. ɔkora deɛ menkɔ hɔ mhm. deɛ obi se makɔka sɛ abusuakan nti mhm. ɔdi me platform so ɛdi m'atɛm sɛ kankankankan ne ade ɛti menkɔ hɔ mesrɛ wɔ mo a yɛn nyinaa yɛ abusua ɛhe but wɔ mo adwene a wɔmfa mma yɛn a wɔtutu mmirika akɔsie yɛde hyeɛ no ɛne yɛnte aseɛ ɛti nkɔ wɔn nyinaa ma yɛadwene yɛ wan a ɛnkɔ ɔdɔ ne nka bɔ mu ɛne ɛpɛ sɛ nipa no ɔnyɛ wu awie mhm. but ewuo no a wawuo no ɛkwan a ɔfa so wuyɛ no na mhm. ɛtwetwe aso mhm. nti ɛpɛ sɛ yɛ autopsy na wogye mmirika ɛkɔ yɛ ade ɔyɛ akokɔ ɛmma saa ɛmma saa ɛmma saa na kyerɛ sɛ wo nua ɛwɔ faase brempɔm adeɛ deɛ nkurɔfoɔ ɛretwɛ ne sɛ ne abasa sɛ wɔno yɛ nipa bɔne ni na wɔnyɛ na wɔn ba nim sɛ saa ne nua no koraa na ɛnyɛ no ɔfa sɛ wote ne saa sɛ wɔsi wɔpɛ sɛ ɔyɛ autopsy nti a Ɔfa sɛ na ɔfa no. Brempɔma yɛ nipa bi a n'ani yɛ den. Hmm. Ɛna ɛnam n'ani yɛ den nti a ne nipa bebree nso ɔnyɛ. Bɛ wiase saa na wiase te. Obi a w'ani yɛ den na ɔka w'asɛm mprempren no. Yes, nipa mpo w'asɛm.
Hmm.
Oyɛ nipa papapapapapa. Sɛ Lumba n'akɔ a wawu no. Mmerɛ bi koraa na ɔte FM station baabi ɛredi ne ho adanse. Hmm. Na brokyi korɔ. Ɔka sɛ ne TV a wɔtɔn. Teresa.
ɛna brempɔmaa mm, mm. brempɔmaa kuta sika sɛ ɛsi obɛtumi adane ama na ɛkɔm de no ɔyɛ nipa paa ɔka sɛm nɔkorɛ ɛti mm. mete sɛ na sɛ wiase deɛ wo sɛbsɛ yesu kristo koraa sɛ ɛbɔ no ase oh, yes. oh, yes.
ɛnti ɛno deɛ ɛna mete koraa yɛ ana yɛ mesere ɔnyɛ nipa bɔne ni nhwehwɛ mu ɛna ɔpɛ sɛ ɔhu biribi afenkyɛm na ɛno na ɔfiri aburokyire baeɛ a sɛbsɛb ɔpɛ sɛ ɔyɛ nhwehwɛ mu a obi tumi ka kyerɛ no sɛ woni sika twɛ hɔ na fo asɛm kɔ no ha na wo ni sika nti yɛ mua o. na ayie no ɛyɛ by force sika sɛ ɛwɔ sɛ. na saa na wɔn kaa yɛ ade aseɛ mpɛsɛ mɛbɔ nipa bebree di mm. mm. saa na ɛteɛ nti berempɔma de ɔnyɛ nipa papa. nti mo wɔ fa asɛ no anyɛ bia sɛbi ɔda pampa so a mɔtɔn no ne funu no anaa. sɛ deɛ wonni sika mo ntwe mo monni sika mo ntwe mo hɔ no. o wɛ ɛhɔ deɛ mi ntumi nkɔ hɔ but sɛ wɔn nso so sɛbisɛbi mi na o ti yɛ yi akwadaa ketewa koraa ma adi kan ka no akwadaa ketewa koraa hu ɛte saa asɛm yi a ɔbɛfa ne ho adwene a na nipa sɛbisɛbi na awɔtwe mmienu na bi yɛ bɛ sie no koraa yɛ nyaa. dabi tena na awɔtwe eniri na awɔtwe mmienu eniri na awɔtwe mmienu tena na awɔtwe tena memene. na adɛn mu bunu sɛn.
wobu ne sɛe hmm? wobu ne sɛe ɔmode eh? mmirika dɛ mmirikatuo no deɛ na ɛfiri mu ba biribi firi mu ba monka nkyerɛ yɛ ne yɛhu saa mmirikatuo no ɔmotutu no ɛdeɛ na ɛfiri mu ba yɛkɔ manhyia koraa na ɛbafoɔ kantankrɛ kyi koraa ɛka asɛm bi sɛ adeɛ no koraa no ɛhyɛ mɔkyere mhm. mfie nsia koraa ɛnsɛɛ hwee mhm. eti kɔ ɛne ɔbusua yɛ dɛn ɛnkɔyɛ suggestion na mo nwene ho ti mirika kitikitikitikitikitikitikitikiti adɛn oh nti in fact mm. ɛne deɛ yɛka sɛ yɛbɛpene so nnɛ apene so akyina nti sɛ thirteen fo abusua panyin kofi nso sɛ mmea ne mmea mmea mɛyɛ ma ayi a ɔfa ɛna maka no obiara nsi hɔ yɛde yɛde bɛma no na wayɛ mefa nsɛ yɛmfa nkyɛ no na ɔnyɛ nti ɛyɛ wo wɔfa ase bɛmpɔ me ma wɔfa asefoɔ me me wɔfa asefoɔ ndɔɔso o mhm. yɛfie na mmaa no dɔɔso me nko anam yɛ bɛrima ɛda mba yɛ no nti wɔfa asefoɔ no ebi ansɛ ɔteɛ yɛ ɔpɛnkyinfoɔ yɛ ɛsɛ me bɛɛ kɔɔs bebree ɔsɛ na baako koraa ɛte na wɔn ne sɛ wɔn kasa yes baako so ɔna sɛb sɛb obi si dɛ mm kama kama kama kama si ɛ plot na so baako de be si dɛ ɔno so yɛ ɔbaa so ho ɛna ne kaa akyire so so wɔ hɔ ɔno ane kaa akyire wow ɛna ne nananom bɛɛ mmiɛnsa wɔ hɔ nti ɔte hɔ no ɔno kora na seɛ atrɛ atrɛ me nso me mma yɛ mmienu baako wɔ London ɛna me nana baako nso so akwasi poku ɔno nso wɔ London ɔmo nyinaa deɛ mɛka na ɔmo bɛtie abusuapɛ no ntumi nka biribiara nkyerɛ wɔn ma wɔn nte aseɛ hmm. because deɛ meka na ɛyɛ right mhm. eh, ghana na ɛwɔ hɔ no am sɛ eh, ebinom mpɛ nɔkorɛ sɛ na me nso so mewɔ no ho a mhm. wɔ america for so many years mebaeɛ no mahu sɛ nɔkorɛ ni ghana nti kwa kyerɛ sɛntiri kura mɛsan akɔ hmm. akɔdi mi hia akɔdi wo sugya adwene hɔ me ne wɔfa yɛ apokuo ɛna atwetwe gɔmɔ

because me hu sɛ ɔfa akasa sɛ nka ɛnɛ wo me hu sɛ wo kasa nyinaa ho w'ani abere a wo wo so nka abɛhu sɛ m'ani abere m'ani abere te sɛ bese wow yes abusua mu ɛyɛ asomakɔ nim na wiase sɛ bi mpanyinfoɔ sɛ sɛ yɛyiw ayi bɔne na wankasa a yɛyiw na wankasa ati ho yɛyiw ayi bɔne because ayɛ sɛ deɛ ɔfrɛ ɛpɛ sɛ ɔkyerɛ nyinaa akɔɛ sɛ abusuapanyin no pɛ sɛ ɔmo nsa lie na wɔn nyinaa fa wɔn ti si fam na ɛnyɛ koto ma mehwɛ ɔto agorɔ wode ti si fam a na wawɔ sukunde na wɔde ne hyɛ ewura ɔto saa na abusuapanyin pɛ sɛ ɔyɛ wɔn yi watem aseɛ nti ɛba saa no sɛ a sɛbio ɛɛ obi di ne sɛ ewura ahwene deɛ wani na ɛbɛpuru nsuo nti womehwɛ a wɔfa yɛapoko ani abere ɛnyɛ ade ketewa na deɛ yɛbisa abusua sɛ abusua nti ɛnyɛ biara no sɛ wo ne wɔn nyinaa tena ase na motwe kɔ anim a anyɛ biara no sɛbi moakyerɛ ofie no bɛyera ɛnsɛ hwee ɔho ɛfiri nsipia nsisi ne nyinaa biribi a ɔbɛyɛ biara wɔmmɔ yɛ amanneɛ ɔho ɛne na ɛtwa yɛ awoɔ no sɛbisɛbi ɛnsɛ hwee gye tum ne date wei no ɔnda ne baabi ayɛ ana mene wɔbɛka sɛ ayɛ a wɔnsie nnipa no a sɛbisɛbi nnipa wu a no awu mhm. obi a ɔbɛka sɛ bi a menyini menyi ntom mm. owu a no wawu mm. deɛ ɔda no wada mm-hmm. wada baabi ɔhyɛ bi ɔhyɛ ɔhyɛ ɛnfa deɛ ɛwɔ nim kata ɔtɔ ɛyɛ sɛ mo nkata no na ɔnkɔgye na asomdue ɔbaa yɛ wiase no wayɛ bɔne ayɛ bɔne mm-hmm. wayɛ papa ayɛ papa mm-hmm. ebi ɔda bi a nyankopɔn nsa wɔ no so wɔn ɔnna hɔ ne date no yɛmpene so mm. na yɛmpɛ appropriate date no na yɛnsi ɛwɔ faase no mm. ɛnyɛ saa deɛ a na wɔn pepere wɔn ho deɛ a ɛna mɛtumi aka sɛ wɔn wɔn wɔn ɛɛ adonte fa baakoma no mmira fam ɔbaa yɛn ma ɛɛ wɔn ne nkunu ɛna ɛteɛ na deɛ ɛkɔ bɛn nyinaa sɛ wohu sɛ ebi kora obi so kasa tia ɛyɛ wɔn a nkunu ɔfa yɛ apɔku. Ɔhema, ɛdeɛn na ɛdeɛn na ɛyɛ wo sɛ wohu sɛ ayɛ sɛ kasa no nyinaa kɔyɛ kasa twi ayɛ sɛ abusua no ne deɛ wote firi mu a ɛyɛ asɛ na wofa no. na mmea no mu nokorɛ ni nsɛm a mete fa me kunu ho no tɛrɛ bi koraa me koraa metumi koraa obi ka asɛmbɔne bi fa no ho a ɛna metumi koraa ka yɛn sɛ ɔma ne nipa korɔ no refrae because mm. atemmudideɛ no adɔɔso too much ana nsɛm nso a me kunu ɛreka no mm. ɛyɛ nokwasɛm ana wɔreka mm. nokwasɛm paa na wɔreka no ɔno no wakɔ nipa bi asɛ wakɔtena amerika no ara nti ama ahanom ɛyi no wɔnim ana afei nso koraa no wɔnim kasa nti sɛdeɛ me kunu aka no ɛyɛ saa na me nso yɛ de meka nti no abusua pɛne no wɔnya aboterɛ na wɔn mmoa ɔbɔ wɔn ho na wɔn nyɛ ɛyie no because mekaa mmerɛ bi mm. me ne me kunu yɛkɔ efie bi mu yɛkɔto mpanimfoɔ bi mm. ɛwɔ hɔ no memmɔ panikuro bi a ɛyɛ akɔso yɛ sɛ ɛwɔ adeɛ yie mm. me kunu ka kyerɛ mpanimfoɔ no sɛ Seesei no, okunani no a ɔbɛyɛ kuna no, ɔne ne mma no nyinaa no, wɔn mmae, ɛna wɔn nkwadaa no nso wɔn retwerɛ. Nti sɛ ɔgya hɔ sɛ wɔba abɛyɛ yie no a, ɛbɛba akɔfa nsɛm bebree ayɛ den aba. Nti ka abusuapɛn no yɛntwe date no nkɔ akyiri sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne mma no wɔn abɔ akyiri no yɛ a yɛ Kevin ne akɔtɔ mhm. fa nsa kɔ so yɛ sɛ wɔama no mhm. ha. na wɔn nso nto wɔn bo ase na anka bi a wɔn wɔboa wɔn ho no wɔn nyɛ den na wɔn mmra efiri panyin baako ano a ɔka kyerɛ yɛ akɔku sɛ aa yɛkunu adeɛ yɛbɛnye obi yɛbɛnye obi ama na abɛ abɛsi ah. ahwɛ asɛ wɔanan yɛbɛnye obi sɛ sɛ aa ɔsi ɔbɛnya ɔbɛnya ɔbaa bi ama na abɛsi akɔhwɛ asɛ wɔanan ama na ayɛ kuna nti na ɔyɛ panin mu no nti na nka mepɛ sɛ nka mebusa panin no sɛ ah Mepamekyɛ o na ekuna nso yɛtumi ɛde ɛpɛ obi ma no ɛbɛyɛ kunu. Na kyɛ sɛ akɔyɛ sɛ sɛbi obi anyin sɛ bosome nko no na ɔpɛ sɛ ɔkɔwo na ase obi bɛwo ama no. Saa. How? Obi bɛ na wo. Na sɛ ɛyɛ akɔma ɔmo asere kakra. Sɛ akɔso yɛ sɛ waa nya kɔyɛ ama mɛyɛ kuna no deɛ a ɔbɛpɛ obi ama no asi akɔso yɛ sɛ waa nan. ama no ayɛ kuna no nti na nka mepɛ aka sɛ a na asɛm a papa yi ka yi deɛ mm. na kuna nso yɛtumi ayi wɔ bi sɛ obi mɛyɛ kuna mu wɔ bi mm. nti nka meyɛ no ana me kunu tia me mm. nan ana meka ama no tom mu nti ɛkwan a abusua panini paa ɛfa so ɛde saa adeɛ no a ɛwɔ ɛda wɔ mu no aso no a ɔde wɔ mu ɛfa saa kwan no a kyɛ sɛ yɛka biribi a wɔnte aseɛ no Sɛ me kunu ka sɛ ayie no date no sɛ abusuapɛn ne se kyenkyena ɛtwan ɔbɛyɛ ayie no deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛnyɛ adeɛ a numba ɛtwotwo mu twa yɛ sɛ sɛ saa yɛ sɛ atwotwo mu twa haa me kunu ka kaa yɛ
ɛnyɛ adeɛ a obi ɛmu ɛya obi ɛhu yɛ yie n'ase a na ɛɛ. saa adekodeɛ no bi na ameyɛ ama deɛ nti a meya na mede jokes yi ba na ɔmo asere kakra ɛmu ɛya ana me so deɛ mpɛ sɛ meka ne sɛ mhm. ɛnyɛ sɛ bi a me ne me kunu yɛahyɛ ataareɛ bi a asɛ ɛne ba ne nua baa no ɔyare ɛno a ana ɔmo yii ne firi hospital ɛbaa fie ana obi a ɔyare no nso nso deɛ ɛntumi mfa tutu sɛ yɛba ne yɛba abɛhwɛ mɛbɛhwɛ mɛkoma na ɛyɛ so wɔ ku ɔna me kun edi n'akyi mhm. nti mintumi nhyɛ ataade tuntum sɛ mede ba abɛhwɛ bɛko maa no nti sɛ wɔn ho yɛ sɛ yɛhyɛ ntaade se anyɛ sɛ bi a anyɛ bi a sɛ wabɔ duku kura tuntum anyɛ sɛ bi a yɛ tiri mu tɛ anaasɛ bi a ɛnyɛ yɛ ya ɛyɛ yɛ ya paa mefi sɛ mɛfa sɛ ɛyɛ me ba koraa mhm, ɛna ewu nti. ɛntumi nkɔba sɛ merekɔ baabi na mɛhyɛ saa ataade yi o baa wobɛhwɛ obi saa na ɔyare no anaa wohyɛ ataade tuntum a obi a yɛyi no afi hospital nnura ada wohu yɛ sɛ me ne me kunu yɛhyɛ saa ataade o yɛ ɛnyɛ sɛ bi a yɛn ho na ɛyɛ dɛ na sɛ wekura mo nhyɛ fitaa yɛn ho ntɛyɛ ɛno ti na ma yɛhyɛ ataade o yɛ dɛ ɛbaa me sɛ ɔmo hwɛ me a ɛɛ me a na mede juice kakra ba na ɔfa because the way a na ɔfa kɔm ɛkɔ soro no ma pɛ biribi a mɛfa mu a na yɛ nyina yɛ anfa nyɛ sɛre a eh, in fact emu ɔya nsomako nnim eh, ɔfa ya poku ankasa ɛna me ne no atwetwe nkɔmmɔ ɛyɛ lumba wɔfa sɛbi nka deɛ aba yi nyinaa no nka ɔne na esi ne nan so because sɛdeɛ ɛka no sɛ efiri bi na abue bi nka ɔno ɛna ade no si ne nan so na nka wɔ abusua o oh, sɛ na ɛyɛ aduro o sɛ na ɛyɛ aduro o oh, yaw daabi momfa wei ntoa monyɛ wei sei na nka ɔde wabɔ ne ti dɔm na mbom gya me kwan a na nkyerɛ sɛ wosan me ho ɛna sɛ bio wɔse hu m'ani so ma me anka sɛ fa me hwene mu ɛyɛ abɛn ba saa bere deɛ deɛ ɔfa yɛapoku ɛne maame maame gyɔgyina gya mfie aka sɛ bio lumba nka ɛsi wu mafo ɛna nka wobe wawu ama ɔmo anka ɔmo bɛhwɛ akora ɔmo adeɛ no ɛsɛ abusuapa yi ni ɛde wei agyina wei agyina na ɔde ɔmo hwene mu adan abɛn buro nya abɛn paa na wɔhum ɛba saa ɛya nti abusua yɛbisa sɛ sɛ wo se abusua no nyinaa yɛ wo deɛ na yɛ wo deɛ sɛdeɛ wokan a Adɛn nti na maame George na Jane fi ho mfa no na abusuapanyin no ntumi mmɛhwɛɛ no? Sɛ wosɛ abusua no nyinaa yɛ wo dea sɛdeɛ Sɛbi Kwadwo Fosu dadi no mmara toe a w'ani abere sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ ayie yi a, adɛn nti na wo nuabaa Georgina Gyamfi a ɛsɛ sɛ ɔno na di Amesa adeɛ ho mfa no na abusuapanyin no ntumi mmɛhwɛɛ no? nti ewiase no sɛ yɛka a obi bɛkasa ayɛ sɛ yɛpɛ kasa ne brɛ kwadwo mempɛ kasa o but de ade no ɛwɔ sɛ ɛde toɔ no amfa ntoɔ ɛfiri tɔ ade no saa na ɛteɛ nti wotwa ama sɛbi sɛbi sɛbi ma no si so na so nyame mpangu ma me dwa gyina gya mfifiri mu a na wɔaba abɛsu kuntunkunu aba abɛgyina hɔ sɛ mede si afiri mu ba abɛyɛ na ayie woba yare daa hɔ yare daa hɔ wote ghana ha woantumi ankɔhwɛ lumba da ɔne ne koraa yɛ aka nipa a woantumi ankɔhwɛ no da owu yɛ ase sɛ abusua wo kuntunkunu aka okuom ɛna yɛ no si wɔ akɔnkɔn ɛna wo kɔba kɔba kɔba yɛkɔka ghanafoɔ bi mu sɛ mm-hmm. yɛnte aseɛ na sɛ bi o sɛ adwene wɔ fie a nti wohu sɛ deɛ abusuapadi no yɛ ɛntɔ asomu yɛde yɛbɛka ho because wɔn tete yɛ fie wɔn anyɛ yɛn ne ne firi mpanyin fie deɛ ɛnyɛ no me kwadwo me nka sɛ ɛyɛ da ɛna sɛ deɛ meto yi first time a mahu ɔfa yɛ apoko anim nie hmm. first time a mahu maame dwa gyina gya mfi nie mehu wɔn da na mehu maame akosua asɛ wa mpo nti yɛsrɛ abusua abusua panyin yɛsrɛ o yɛn nsa da yɛn nsa yam tie abusua yi kakra na sika no ɛwɔ hɔ no sɛ ɔhyɛ firiji no mu ara na bosome mmienu mmiɛnsa no bɛka ho a ɛnsɛ hwee adesrɛ. ɛna yɛserɛ wo ɔfa w'asɛm ɛtwa toɔ na yɛne maame mmisa asɛm baako pɛ bi na maame ho mfa no yɛgya yoo hmm. meda mo ase hmm. asɛm yi baayɛ yi mo a na modi yɛ akyi hmm. mmerɛ bi wɔ ha yɛ na times bi wɔ ha yɛka asɛm no a mhm. yɛ a na ebinom o mhm. ɛntumi nka asɛm no a yɛyɛ aka no na wɔn de bi ka ho na ma atɛm didie no dɔɔso ne ade nti yɛsrɛ mo sɛ baabi a nokorɛ da no, momfa nto hɔ. Deɛ yɛaka no, monka. Mm. Ma momfa bi nkeka ɛka ho. Yɛnim sɛ mobɛyɛ no saa ma yɛn. Mm. Yɛda Nyankopɔn ase. Mm. Yɛda asɛm sɛ deɛ asase yɛ ti so yi, mm-hmm. mm-hmm. nokorɛ ne yɛde yɛbɛka. Mm. Yɛtumi deɛ na asi asase yi so. Mm-hmm. Because asase a wote so yi, sɛ woanka nokorɛ a, wode wo na asi hɔ koraa na wosuro. Enti yɛda mo ase bebree. Tama yɛbaa yɛ ne yɛnim sɛ koraa mo koraa modi akyi. Nti yɛbaa yɛ yɛ anasɛm sɛ de. yɛba bɛhyia mu wɔ ha wow because me deɛ maa me kora na meyɛ sɛ me ne ne bɛtwetwe gɔbɔ kakra me ba yɛ a maba bɛhu saa maa me kora ho mfa no wow ɔna asɛm ɔyɛ mu ɛnso ne yɛntumi nka wonya baabi aka fa a yɛaka no yɛnim sɛ nyankopɔn na ahyehyɛ anka abusuapɛ ni bɛyɛ ɛno ne ɛbɛyɛ adwene paa mm. no ayɛ deɛ yɛnyɛ pa ma yɛn a mm. nka ɛno na ɛbɛyɛ nka bɔ mu na mmom nyɛ nso ɔno nko ara bɛyɛ biribi na asɛbsɛbsɛbsɛbe ɔne nkurɔfoɔ bi ayɛ biribi ɛsɛ abusua o ɛyɛ abusua i don't know because ɔnfɛ obi ankyerɛ sɛ obi sua ni wei wei wei deɛ mehu yɛ ansɛ ɔno no sɛbsɛb ɔno ɛyɛ abusua panyin a wɔn nyinaa yɛn nyinaa abusua panyin na wɔyɛ nneɛma bi a we don't know about it. ɛyɛ asɛm aha yɛ bra kwadwo media sɛdeɛ mesi kan no mo somfo meyɛ sɛ mɛsom mo ɛɛ sɛbio mewɔ mogya ne ahoɔden deɛ mɛsom mo saa mama mo werɛ mfi sɛ sɛdeɛ ɔfɛɛ ka no asɛm no a waka no mankotu baabi mankotu ne ti mfa nhyɛ ne serɛ na watu mfimfini de abɛhyɛ toɔ yɛserɛ wo wobɛfa bi afa ne sɛdeɛ a yɛtena ha ɛka ne yɛa na wode afa to baabi a ade bɛkye biara, na mmom moankeka bi nsi anni, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abusua no, sɛdeɛ wopɛ wɔn animguaseɛ nti, wobɛkɔ so a adi wɔn atɛn. Nyankopɔn nhyira mo nyinaa, na yɛsrɛ aburokyirifoɔ, nkanka Ghanafoɔ, mmoa biara a ɛwɔ sɛ yɛtumi de boa abusua, na wɔn nso deɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ, ɛde kata kwadwo fosuo akyi no ɛɛ yɛyɛ na ɛɛ yie eto yie nyame nhyira mu nyina na me ne maame bɛtwitwi nkɔmɔ tɛw kakraa bi wei di asɛm kitikitikiti bi na yɛde ne nyinaa aka ɛti me.